Go simologa Sontaga ke ga ke utlwa go na le monkgwa mare monkgwa teng o ne o santse o se strong thata e be nna sa teretaga sontaga mmantaga ntse re utlwa monkgo e be ke nagana gore maybe ke dikatse ka gore go ditlhaga go fa ga gona ope o dulang teng um la bobedi ke a kere ke nosetsa ko ntle yaanong mokgwa teng ke ya ke utlwa o le strong thata ga ke re ke a sheba teng ke a ke bona dintshi mo festereng ka bona gore o oh, go raya gore go dio tse ga di mo ditlhageng monkgo o tlhaga mo tlung ntlo e baagi ba sa bolong go lela ka yone ebile e hetogile letlotla le go nna sentlhaga sa disenyi mo extension 39 mo nomahikeng go hitlhetswe mo go yone Mosong ono, masaledi a setopo se se bodileng. Monkgo a e sale o re utlwalela, ga re kgone go, ene go mogote thata, ga re kgone go bula la e le difesene, tse a bule difestere, ga o re o bula le fene, fene e ka re e hetlha sebodu se la bofelo. Go ya ka ba ba boneng ka matlho, ba re ba gogetswe mo ntlong e ke sebodu sa monkgo o o neng o kgaola ditshika tsa makgwao. ga re sena go batla gore re ka bula mo le re itlhetse difestere di thubegile ra tsaya jalo stoko ra leka go batla go henosa le garteni ra bona gore bothata bo bo ka tswang bo le mo teng ga ntlo ke eng ga nnete ra dira jalo ke na le moagisanyo wa ka re makgetlha ra itlhelela go na le motho jalo o rapaletse mo fatshe re itlhela a tlhokagetse mme re nothifaditswe ke sebodu se ne ntse re se utlwa gore mane sa gola tsatsi le letsatsi ga go nna motshegare a nano se tsamaya hela le phego ko e yang teng Setopo se go bo- go bonala le gore gate se wetse fatshe. Be ke sa bone sepe ke nna ke bula difestere. Ke bona madinyana mare fatshe ke bona gore go fa madi a ka re ke a motho mare la ke se sure. Baagi ba re setopo se se bodileng se go bonala e ne e le sa motho wa monna mme ga a itsiwe. Ba re go lobaka ba tshwenngwa ke seemo sa ntlo e mme mong wa yone ene a ntse a itshetse moriti o tsididi.
ga re mo itse le rona gore o tswa kae ka re ne re gopotse gore ka tswa e le mongwe wa ntlo eo ga go shebiwa sentle ga se ene ntlo e lebaka e dulela ya lokgale re bua le mongwe wa yone gore tswa polane ka ntlo e because ya gore bakela magodi re na le bana re a senyediwa mo extension 39 mo face two a na a tlatle a tsamaye ko re la ga a tsile na se kwa bo mmona re a o itsile o ne o tla mmonela mo mosong a tswa a tsamaya Ntlo e e na le sa le re tsena mo ka 2014 go ntse go sa nne ope re wa teng wa tla nako e nngwe wa checka wa robala but since 2014 go itlha gona anong yana a ise a tsamaye a dule fa go dula go na le ditlhare ditlhaga tse dintsintsi yana go dula go na le batho nako e nngwe o tla utlwa motho wa gowa a lela ka fale batho ba batla go rape-elwa le teng mo jarateng e Go bonala mong wa ntlo e a ne a sa nne a le nosi mo teng ga yone. Gape, go nnile le matshwao mo nakong e e fetileng a a neng a bontsha kotsi ya ntlo e e phuagantsweng e. Go dinoga tse di tswang di tsena ka go nna le dipeba ka mo ntlong ya ka mo, le bafiri ba ka ba ne ke ba firiseditse ga ke fudugile mo ne ba complaina ka gore go na le dinoga ba kile ba bolaya le noga nako e nngwe ke kile ka tsoga a ke itse gore ke last year ka september kile ka tsoga bosigo go na le ngwanyana o kuang ka fa e le gore motho o ne a batla go mo rape ke ga ke tsoga ke utlwa gore sose ke mosadi ke go thusa ke be ke tsoga ke sa itse gore a ne ke tla gobala gore go diragalang ke be ke mo rakera mo tlogela ba mo tlogela ga ke itse ne ba sala ba feletsa kae Morago ga tiragalo e, ekete jaanong e dirile gore baagi ba Extension 39 ba itharabologelwe ka ga jaanong ba akantse ka maano a go thula mathata a ka tlhogo mo isagong. re le baagi re kopa gore re nne le so se go te meeting community meeting re bitse le mokhanselara then re kgone go kopana le batho ba kgone go intervena ga go na le bangwe ba family ba bidiwe ga motho a sa nne mo ntlong ba kgone go tsaya ditshwetso ba kgone go thusana goreng botlhoka tsebe kana le tsone dipolao tse re sa itseng gore di bakilwa di bakwa ke ntse ba kgone go thusa gore matlo a otlhe a mo extension 39 e tlo le go nna digongwana tsa nyao tsa bonyaope kana e nna one matlo a batho ba heletsang ba itlhaelwa ba tlhokafetse mmago go sa itse gore ba tswa kae go iragalang yaanong re kopa gore re kopa thuso gore masepala or whoever o ka re thusang ba re thuse ka ntlo ye e tlo go feleletsa di-next door rena re le mo mathateng ba lelapa la mong wa ntlo e ba tlhalositse seemo sa gagwe kwa a leng teng gape ba amogetse selelo sa baagi ebile ba re tiragalo e e ba swabisitse mo e bileng ba se kileng ba okaoka go ikopela maitshwarelo. Ke rre o e leng gore go bua nnete re ka nna ra re ke motho o senang a ke itse gore ke e beyang gana maikarabelo a mantsinyana so as re le family re kopa gore community e re e re fe nakonyana re sote kgang ya ntlo e out because um ga rena gore re ka re ntlo e latlhelelwe hela ebile e boele back to masepala e tlabe ga re itse gore go le gore le ga ka tlhokafala fale ga re itse gore re ka mo fitlhela ko kae cause ke yone ntlo ya gage so re kopa gore community re itshwarele ka se se diragetseng ebile re lela le bone ra ntse re ra tlhaloganya go ntse go bua gore um mme o ntse a bua fa gore since from 2014 nna re ntse re se aware ka kgang ya ntlo e so go tloga gone no yana re kopa go tsaya maikarabelo a ntlo e. Dipelaelo tse dingwe tsa baagi ke gore go na le kgonagalo e ntsi ya gore tiragalo ya polao ya monna yo e ka tswa e diragaletse golo gongwe mme badiri ba tiro e ba tla ba latlhela setopo seo mo teng ga ntlo e ka ba itse ha e le letlotla. Hela dipatlisiso tsa batlhankedi ba forensiki le mapodisi tse di setseng di simolotse ke tsone tse di tla netehatsang seo.